Kif għajjex meta kont żgħir ton? Jiena meta kont żgħir il-biċċa kbira tal-żmien kont inkun ta' slima. Imma mbagħad eh, trabbejt eh, fi skola sekondarja li kienet ir-rabat, jiġri konna minn ħafna ħin ukoll ir-rabat. Ehm, il-familja minnaħat ommi huma minn Għawdex, allura għattajt anka xi żmien Għawdex. U bejn wieħed u ieħor huma fuq dawk it-tliet postijiet ġifieri tista' tgħid illi ffurmawni. Ifakrek mhux ifakrek, tiftakar fih hekk dak il-perjodu u tieħu minnu llum il-ġurnata jew isek tlaqtu kompletament. Nieħu rritu ma rridx, ġifieri, eh, il-patrijiet li kont nistudja magħhom meta kont jiena eh, fis-sekondarja ħallew effett kbir fuqi għax kienu huma li għalmuni naħseb għalija nnifsi. ehm, l-esperjenzi tiegħi ta' taslima ehm, ħanajdu hekk tawni ċertu sensittività għal klassizmu li taslima anka sallum għadu jeżisti ħafna iktar mill-li forsi jeżisti f'postijiet oħra Malta. Ma nafx jien. Mhm. Għawdex eh, dejjem eh, għallimni naprezza dak li jusa biħ f'Malta għal-kem dejjem jgħat jonqos u dejjem jgħat jonqos ġviri, issa biħ ta' Malta minħabba dak li ħaddieħor isejjaħlu l-progress. Imma di l-kontradizzjoni, Allura fit-teknoloġija, per eżempju, f'dak li qed timraħ inti ara xi progress hemm. Id-dinja qed tagħmel. U le ma stenna Claire, ma naġlux. Ma naġlux fis-sens illi jiena dejjem ninsisti. U mhux mal-istudenti tiegħi biss anke miegħi nifsi, illi l-ewwel teknoloġija hija l-ġisem tagħna, hija ġisimna. Allura il-ġisem huwa teknoloġija. Jiena bħalissa biex qiegħed hawn bil-qiegħda, hemm ċertu kinestetika li hija involuta fil-fatt li jiena kultant inqum ftit hekk biex nagħmel il-punt jew inkella inserraħ ftit dahri biex meta nqum minn hawn wara nofs siegħa bil-qiegħda ma jkollix dahri mxarrab pereżempju bl-għaraq. Allura dik hija ġa teknoloġija fiha nfisha. Il-mod jiena kif nuża l-vuċi tiegħi. kif nimposta u kif qed inkellmek bħalissa, li forsi huwa xi ftit differenti minn kif inkellmek meta t-telespettaturi ma jkunux qegħdin jarawna. Tifhem, jiġifieri, dik fiha nfisha hija diġà teknoloġija. Sa dik hija teknoloġija, teknoloġija ta' ġisimna, illi tgħinna nagħmlu affarijiet oħra possibbli. Bl-Ingliż jgħidulha enabling technology. Ġifieri, ħa nagħtik eżempju ieħor. Mingħajr it-teknoloġija tal-elettriku, Ħafna affarijiet oħra ma jkunux possibbli. Mingħajr teknoloġija pereżempju antika bħal mija r-rota, inti ma kienx jista' jkollok il-karozza. Ġifieri għalkemm il-karozza hija teknoloġija, hemm teknoloġiji oħra li jagħmluha possibbli. Dawn huma enabling technology. Imma li ma hija t-teknoloġija u l-progress illi mhuwiex distruttiv fl-opinjoni tiegħek għad-dinja, għall-umanità? Eh, jiena nemmen li kollox jista' jkun distruttiv, inkluż l-umanità nfisha. E, e, l-ikbar għadu li għandu l-bniedem huwa u nnifsu. Biżejjed inħarsu lejn dan li qegħdin inajdu issa li qed jiġri pereżempju fil-qasam tal-ambjent u l-pjaneta illa tisħon u dawn il-ħafna affarijiet oħra li nisimgħu dwar l-ambjent. Jiġifieri Il-bniedem huwa l-iktar teknoloġija distruttiva, possibilment, imma huwa wkoll l-iktar l-inqas teknoloġija distruttiva fis-sens illi huwa l-bniedem stess illi jista' eh, eh, joħloq affarijiet oħra jew kella ikun hu dina l-enabling technology illi jagħmel affarijiet oħra illi jagħmlu l-pjaneta tagħna eh, post aħjar fejn tista' tgħix. Okay. Inti personali, xinu ma l-passjonijiet tijak, xinu ma dawk l-affarijiet li tqum għalihom kull-jum fil-ħodu? Il-kafè? Le, le mhux ver. Jinbidlu minn żmien għal żmien. Fejn qed ngħix issa fi Scarborough huwa post trankwill ħafna u allura anke jiena nqum sempliċement għal ġurnata oħra. Imma passjonijiet jiena nħobb ħafna nies oħra, imma nħobb nies oħra mill-bogħod. Ġifieri mod ta' diskors, jiena kapaċi nkun iktar ħabib u intimu ma' xi ħadd li ma narahx kuljum milli ma' xi ħadd li narah kuljum. Għax meta qed narah kuljum jiena l-elementi impressjonistiċi, kemm qed iġġenni nitkellem b'qilu filosofiku. Imma ħa ngħidlek ta' qed nieħu pjaċir ma nafx. Ma nafx għalfejn ma kontx pjana sa li ħa mmur hemm veru ma. Imma l-elementi impressjonistiċi li jiena jista' jkolli tiegħu jew tagħha, mhumiex daqstant kemm jistgħu jkunu meta jiena qed niltaqa'. Jiġifieri jekk jiena qed niltaqa' miegħek kuljum, jiena qed narak iktar spiss u dak li qed nara huwa dak li qed ittini inti, m'iniex qiegħed insawwar jiena ideat dwarek illi qed noħodhom mill-fatt li inti 'l bogħod minni. Issa hemm eċċezzjonijiet, pereżempju, għal dan, u eċċezzjoni waħda hija l-mara tiegħi illi ilna flimkien jiġifieri tnax-il sena u x'naf jien, u dik hija eċċezzjoni. Imma pereżempju għandi ħbieb jiena illi ilni ma narhom litteralment is-snin, imma nħossni qrib tagħhom daw ferm aktar milli kieku pereżempju niltaqgħu darba fil-ġimgħa jew darbtejn fil-ġimgħa u mmorru xi mkien flimkien għax nibda nara affarijiet fihom illi jew huma jaraw affarijiet fija illi jdejquna. Qed tifhem kif? Ir-relazzjoni ta' bejn in-nies Imma, ok, le, le, ħanajlek fimt dak li qed tgħid, imma mbagħad pereżempju id-diskussjoni jew il-konverzazzjoni li jista' jkollok hekk teta' tet kif qed nitkellmu llum ħalli għalija u l-kamera ma kif forsi anke kellna l-opportunità oh, nitkellmu. Le, ma nitkellmux hekk aħna normal. Le, ma le veru ma nitkellmux. Għax inti ma toqgħodx tistaqsini dawn il-mistoqsijiet kollha. Żgur, imma grazzi għax li qed nistaqsihom qed insir naf biċċa oħra jekk inti nemmen li inti qiegħed onest fir-risposti tiegħek, mhux qed tiġbidli saqajja jiġifieri le. Ma nlaħħaqx. Nemmen illi dak l-affarijiet li qed tgħid jiena nista' noħodhom probabilment biss milli qiegħda u bilqiegħda nisimgħek kieku qed nagħmilha b'mod elettroniku se jkun diffiċli għalija. Le mhux bilfors, Mhux bilfors. Għax inti tista' pereżempju kif hemm min għamilli intervista pereżempju biex tidher f'gazzetta. Mhm. U t-tweġibiet li intik jien ikunu simili. Issa f'gazzetta forsi għandek inqas spazju milli għandek milli għandek hawnhekk, għax jekk inti kieku kellek tagħmel transcript ta' dan kollu li qegħdin ngħidu f'din in-nofs siegħa, jieħu ferm aktar spazju eh, fil-faċċata tal-gazzetta milli jieħu intervista li pereżempju jkun fiha għaxar mistoqsijiet u inti tweġibhom dawn b'mod differenti għax il-kliem tista' tagħżlu iktar għax pereżempju jekk inti qiegħed tweġibhom fuq il-kompjuter dawn u kelma mhux b'idejk inti tista' tneħħiha din, jekk sentenza ġiet twila wisq tista' tqassarha, jekk qed tara li qed tirrepeti ruħek tista' tgħid din m'għandx bżonnha. Hawnhekk le, hawnhekk probabbli rrepetejt ruħi jiena għadt affarijiet li kieku kelli niktibhom Forsi ma kontx ngħidhom jew kont ngħidhom b'mod iktar meqjus. Allura dik hi wkoll. X'ngħidlek jiena meta m'iniex qiegħed miegħek eh, wiċċ imbwiċċ. U iżjed kalkulat. U iktar meqjus. Mela, mela, meqjus. Għax ikkalkulat forsi hija xi ħaġa li kważi hemm fini eh, ta' fejn ġifieri qed nikkalkula jien li. Ma mmurx ngħid ġaġa. Ma meqjus, jiġifieri li inti għandek aktar sensittività lejn il-persuna li qiegħda taqrak jew tisimgħek. Ok, all right. Neħe, nista' noħodha. Allura l-ħbiberija tista' tkun iktar iktar eh, eh, eh, kif tajt, iktar soħda kważi. Tifhem x'inti dak li jkun, kelma toqgħod lura milli tajdilu forsi iktar mill-li forsi tajdilu kiku tkun għitju. Jo bil-maqlub. Tiskanta, bat li l-ek vera narak bnidem tan-nis, jġifiri Dina, dina hija xi ħaġa li għaż jien ma nifhimha. U anke l-mara tgħidli vollieri illi għax jiena dejjem ngħid illi nħobb in-nies imma nevita n-nies. Anke kont ma' ħabib tiegħi lbieraħ kont qed ngħidilu din. U ġifieri dana ilna ma niltaqgħu wiċċ imb wiċċ ħafna snin, ġifieri l-aħħar darba rajtu xi ħames snin ilu perkażu. Tifhem? U qalli, imma għedtlu ara, għedtlu jiena issa ġejjin dawn in-nies fuq dil-bankina u fuq il-bankina l-oħra m'hemm ħadd. Jiena li kien għalija naqsam in-naħa l-oħra. biex dawn nevita li pereżempju jien indajjaqhom b'xi mod. Imma fl-istess ħin, jien naf pereżempju jien narhom dawn x'kunu nies sbieħ u qed tgħob biex qed tara persuna sabiħa quddiem. Imma le, tevita t-tnejn allura. Issibha diffiċli biex ikun hemm nies li forsi jifhmu dak li qed tipprova twassal xi kultant jew qed tipprova tgħid. Iva, u le, le, le. U taffettwak jew inkella. Kien hemm żmien eħe meta kienet taffettwani. Imma għaddej minn fażi bħalissa f'ħajti li forsi anka diversi nies jgħaddu minna, speċjalment meta ma tkunx għadek żgħir wisq. U tkun għadek, ħanajdu hekk, ma kbirtx iżżejjed. Illi inti tibda tibda tħoss, jew ċaj jien ħanajt wari, li jien inħoss, imma da x'inhu importanti, imma di importanti, jew inkella dina se tagħmel xi differenza din il-ħaġa. Allora ma tibqax tinket jew nkella inti dik il-passjoni tbaqbaq fik meta tajt inti għalija ta' qed ngħid ġifieri mhux qed mm-hmm. dwar qed nitkellem. Eh, li tagħti daqstant każ. Eh, allura eh, Ekku, ma l-affarijiet. Tigwadanja isek ċerta kalmezza, bizzin, u tolleranza. Iva, per eżempju, anke kien ħares lura 10 snin biss f'ħajti, li 10 snin mhumiex jiġifieri perjodu enormi minn ħajti, huma kwart minn ħajti ħa ngħidu hekk, u narani bniedem inqas kal milli jien illum. U anka ċertu affarijiet jurtawni u jirrabjawni iktar milli jurtawni u jirrabjawni llum. Illum mhux kważi rrassenjajt ruħi u naċċettom kif inhuma, għadni ma naċċettomx daqskemm kont ma naċċettomx dak iż-żmien. Imma r-reazzjoni tiegħi lejhom hija differenti. Ok. Mela allura inti bħala kwalitajiet ma biddiltx, ma ddgħajjiftx biex niftehmu, imma iddeċidejt li r-reazzjoni għandha tkun Eh, ma mhux neċessarjament ma ddajjif, ġifier fis-sens li jista' jkun il-reazzjoni tiegħi issa dawk l-affarijiet qed tagħmilhom aħar milli kienu qatt qabel, pereżempju. Le, erġa' jgħidli jistenna għax biex Ir-reazzjoni tiegħek qed tagħmel dawk l-affarijiet. E, erġa' jgħidli għax gerfixni u rridu morru għal break. Għalli għamelu nissa wara l-break nbidlu l-klim. Ejja, orrek. U l-għem għalfejn, dana e, e, min irrit jara repetizjoni, jirrit għal-program, kun jafezat ċetli.